Llyr Gruffydd. Uh, diolch, Llywydd.
Fyddech chi'n cytuno â fi, Gweinidog, bod uh, yr erydu sydd wedi bod ar gyllidebau awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru uh, yn rhannol gyfrifol am y sefyllfa i ni ffindio yn hunain ynddi, oherwydd, wrth gwrs, pethau fel glanhau afonydd a, a culverts ac yn y blaen sydd yn cael eu torri uh, pan fod yr adnoddau dynol a'r cyllidebau ddim yn eu lle. A mae hyn, wrth gwrs, yn atgoffa ni o bwynt dwi wedi godi fan hyn ddegau o weithiau yn y misoedd diwetha', ynglŷn â'r trajectory anghynaladwy yma sydd ganddo ni ar hyn o bryd, lle mae awdurdodau lleol a Chyfoeth Naturiol Cymru, a disgwyliad arnyn nhw i wneud mwy a mwy trwy y Ddeddf y llesiant cenedlaethau'r dyfodol trwy y Ddeddf Gynllunio ac yn y blaen, tra ar yr un pryd, wrth gwrs, mae cyllidebau nhw yn mynd yn llai ac yn llai. Felly, mae'n rhaid eich bod chi'n cydnabod bod y trajectory yna yn anghynaladwy, a mae rhai o'r canlyniadau, felly, fel i ni wedi gweld yn y dyddiau diwethaf yma, yn anochel os y'n ni'n mynd i barhau ar y trajectory yna. Ga i ofyn, felly, pa adnoddau ychwanegol y byddwch chi yn ei wneud ar gael i awdurdodau lleol, yn enwedig y rhai sydd wedi cael ei effeithio'n uniongyrchol gan ddigwyddiadau'r dyddiau diwethaf yma, ynghyd â Chyfoeth Naturiol Cymru. Fyddech chi'n cytuno fi hefyd bod rhaid i ni newid y naratif? Mae ma bobl yn aml iawn yn gweud, o, mae'n costi gormod i ni fuddsoddi mewn atal llifogydd. Mae rhaid i ni newid y naratif oherwydd y gost ormodol yw canlyniad y dinistr. Felly buddsoddiad i'w buddsoddi mewn mesurau atal llifogydd, er mwyn arbed pres o beidio gorfod delio gyda'r canlyniadau yn y pen draw. Felly, dwi eisiau gwybod be mae'r Llywodraeth yn gwneud i newid y naratif yna, er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth allan yn fanna i ni fynd i'r afael â newid hinsawdd i'r raddfa y dylen ni fod yn gwneud. Ac yn ola, Un o'r afonydd yn Nyffryn Conwy gafodd, uh, nath orlifo oedd afon Cae Person. Uh, a, a'r afon hwnnw, wrth gwrs, effeithiodd ar uh, ysgol Dyffryn Conwy. Oedd yr ysgol ar gau ddoe. Mae, mae, mae bloc mathemateg a technoleg yn dal uh, ar gau heddiw ar gyfer uh, glanhau a, a dadgontaminaiddio. Ysgol PFI. yw Ysgol Dyffryn Conwy. Nawr, mae'r cyngor felly wedi gwrthod cymryd cyfrifoldeb dros y glanhau a'r clirio, ac o be wy'n ddeall oedd Sodexo, y cwmni, fydde â chyfrifoldeb, ddim wedi troi lan ddoe ac o ganlyniad, gofalwyr yr ysgol sydd wedi gorfod delio gyda'r ymdrech gychwynnol i lanhau. Felly, a allwch chi sicrhau i fi bod cwmnïau fel Sodexo yn gwbl glir o'u cyfrifoldebau ac, chimod, yn mynd i fod yn ymateb fel y dylen nhw, a pha sicrwydd allwch chi roi i fi bod yna sefydliadau ac adeiladau PFI eraill yng Nghymru sydd ddim yn mynd i ffindio'u hunain o dan yr un anfantais yn y dyfodol? One of the issues NRW do have at the moment is making sure they have their full uh, quota of staff in relation to this, and my officials have been working very closely to ensure um, that happens. I mentioned uh, in my earlier answer too about what needs to be done and what funding needs to be done. We will wait for flood and water experts